اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم میں شبیر طاہر حمیتی میں اپنے ناں دے نال یوٹیوب چینل بنائے شبیر طاہر حمیتی دوستو ان کو سبسکرائب کرے سو اور ان کو شیئر بھی کرے سو ان کو سن سو بھی صحیح جہاں دے وچ مکمل طور تے میری ہی شاعری ہو سے اور میریاں کتاباں وسر اداگ مزاوار باقی کتاباں جڑاں ہن انشاءاللہ چھپن والے انہاں دی بھی شاعری ہو سے مکمل طور تے میڈی شاعری ہوسے اور امید کرینداں میڈے دوست جیڑھے میکوں پسند کریندن میڈی شاعری کوں پسند کریندن او میڈے نال تعاون کریسن تاں ایویں کجھ شعریں دی حاضری جو بیشک پا تے چادر نکلے بیشک پا تے چادر نکلے سینے توں سچ باہر نکلے۔ کوں آکھو پھل نہ سٹے، متاں وچوں پتھر نکلے، میݙے ہتھ اچ ݙیکھ ایہ کیا ہے، نہ پیا تیݙا خنجر نکلے، جو او مشکیزے کوں ہتھ لاوے، جیندے ہتھوں کوثر نکلے، جو حق دا نعرہ جیکر نکلے، گھن تے ول کیوں اوڈھر نکلے نویں بت بہروز بݨیندے وستی وچوں آزر نکلے ݙیکھ شبیر فرات تے پڄ ڳئے کوفے وچوں لشکر نکلے بیشک پا تے چادر نکلے سینے توں سچ ٻاہر نکلے جو میݙی ایں محبت دی توہین کر تے میݙی ایں محبت دی توہین کر تے تساں تقویت ݙیوو اپݨی انا کوں وفا دی ردا کوں بازاریں اچھالو تے سہرے پواوو ستم گر جفا کوں اے کائنات دے سب سیاݨے اکھیندن جو کنڈے ہوندے ہن سی سچے الا کوں جیڑھا کہیں سچائی دا نئیں ساتھ ݙیندا اوہو پاند ݙیسے اخیری خدا کوں جیویں دل اکھیندے وے اونویں لتاڑو چھوڑیساں نہ یارو تہاڈی غلامی ای جو تکبر طبیعت نی اصلوں منیندی میہاں انقلابی نی مھی انتقامی تے محبت کوں حوس دی سولی نہ چاڑھے ایہو جی نسل میہے تیار کرنی محبت کوں حوس دی سولی نہ چاڑھے ایہو جی نسل میہے تیار کرنی شریفیں رزیلیں دی انج انج حویلی دی تیار میتاں ہے دیوار کرنی تے نہ گاترے حویلیاں شریفیں دا جایا اے ایندے روح دی غیرت ہے بیدار کرنی کرنی ہے اے تحریر لکھنی ہے منزل دے میلیں تے اے زندگی ہے نعمت نمردار کرنی محبت کوں کھوٹے ترازو نہ تولو محبت کوں کھوٹے ترازو نہ تولو محبت دے کیتے ترازو وٹاوو محبت دا چہرہ ہے شبیر طاہر محبت دا اصلی نہ چہرہ لکاوو محبت دا اصلی نہ چہرہ لکاوو جو اے کون ہے تلاش کر اے کون ہے اے کون ہے تلاش کر اے کون ہے تلاش کر اے کون ہے تلاش کر جو ہے وݙے جلال وچ جواب وچ سوال وچ تضاد ہے خیال وچ جو چال چال چل کرہیں فریب رکھدے چال وچ ہزار ڳالھ کر تے وی نی امدا کہیں وی ڳالھ وچ ولا ولا بدال تے جو ذہن کوں ضمیر کوں کتھاں ہی ٹک تے کھڑدا نہیں حیف ہے اس سریر کوں اے کون ہے تلاش کر اے کون ہے اے کون ہے تلاش کر جو ظلم دی زنجیر ہے اے کون ہے تلاش کر جو ظلم دی زنجیر ہے سفیر ہے فساد دا فریب دا وزیر ہے جو زہر ہے اخیر وچ شروع دے وچ تخیر ہے جو فعل ہے فساد ہے تے پیار وچ قریر ہے۔ جو فعل ہے فساد ہے تے پیار وچ کریر ہے جو روح برو محبتاں تے کنڈ پچھوں شرارتاں فریب سب جہان دے تے ہن جنجاں تجارتاں اے کون ہے اے کون ہے تلاش کر اے کون ہے اے کون ہے تلاش کر ادب دی ہر دکان وچ جو سعد دی صندوق وچ تے چور دے سامان وچ ہے کہیں ویلے او وجد وچ تے کہیں ویلے گیان وچ۔ جو صاف تے شفاف تھی تے کڑدا نئیں زبان وچ منافقت دی موج وچ ہے سودھڑی ایمان دا توں شر ایندے کنوں بچا ہئی واسطہ قرآن دا۔ اے کون ہے تلاش کر کہ جئیں اڈی ہے کوڑکی اساڈی کر ڈتی ہے اوں اے روگ روگ زندگی جو پیار پرزے تھی گیا ولہڑ پیا ہے سازشی ہے پھیل گئی وسیب وچ اے بے رخی تے بے دلی تھیا وزاں میں وے بلا فریب گر دے راز تے لڑا کرہیں جہان کوں او پوندے ٹر نماز تے اے کون ہے اے کون ہے تلاش کر توں چارہ گر او گول ڈے وس وسار نہ وسیب کوں کوئی راہ بر او گول ڈے جو فیصلے وی کر سگے کوئی معتبر و گول دے جو عزم دا امیر ہووے ہم سفر و گول دے تلاش کر طوفان وچ جیڑھا سفیر بݨ ونڄے تلاش کر طوفان وچ جیڑھا سفیر بݨ ونڄے کوئی آ ونڄے جے کربلا تاں او شبیر بݨ ونڄے تاں او شبیر بݨ ونڄے۔